Aw vawiin a ka rawn lan chhan chu aw keima hmel pa ngai tak ka aw ringawt a hria a ka hmel la hre lo te umm keima hmel tak tak make up tel lo aw a ka chhiat chhuah leh tal chu zingah hmai ka la phih lo mahse pawi lo tlaiah ka phih mai ang umm. Aw, khi khi ka pu te te nupa nen ni pawh hi lo an zo tawhin ka hre sia mahse an la fe leh chang chang dawn ni. E, aio tin chiah dawn lo. Saltang kan chhuah dawn. Saltang kan chhuah dawn a. E, min lo hawn kep ve ru aw. Aw, saw lam saw chu ka kal loh na lam tur a nia. Chuan saw laiah sawn lung lei a awm bawk a. Ahh kan chhak tlang dawngah hian kan khaw chhak chiah hian Sertlangpui a nia chuan a dawtah hian Serte Lungdai Chhuangpawi Vanhne Sazaikawn chuan lungleiah kan lut chho thin. tlaiah hian tui a awm a a rawn chhuah na a lang aw umm helai atang hian a rawn put chhuak ve teh teh a hman lai hunah chuan awm se pasal tha te khan tui thuh lawk a mawn ti leh ringawt tawh ang mahse helai hi chu ui vel ho in--

Hei an buh pawh a keh tawh a buh par la hre lo tan hei hi buh par a ni ele bai bing hei nge hming kha nala me tih leh mah varsai ber.

Aw khu khu kan ṭampui chi tur kan zuah khu aw chuan hei kan vaih lo ṭial a tam nalh rawh e. Kan sawm phawng aw hei hi kan berul rah ṭan tir tuai te aw naute berul tuai an ti ngai lo kalmai an ni tin kan sih ṭhin mahse ni tin sih tur a awm tho. hei hi kawl purun zawk a nia umm kan purun te hi chuan maw a neitu hi an chhun a an chhia hluah hluah em han ti ve dil a chuan helai phûr purun hi chuan a phun tu pan chhun a an chhe lutuk en chuan a duh lo veng chu. chuan heng hi dawr vai hlo kung hi chu a lian tawh mah mah nih hi chuan saw kan thla mah sawn ka u a thu puk mai an pa chem tah pawh hmang duh lo mah ngatin a thu a.

In vai hlo hmun ami pawh khu vai hlo chu lo chiang tiar tiar hle mai. Ke sir khi tawr tawr in an han kil leng a maw? Pawisa te chu pulu kawla te chu ei hlawm hlawm in lo kal leh mai dawn lo. A kut atanga en ringawt chuan in hmeichhia a ni tih chu man han hre lo ang.

a rah nghen thei tuk chuan umm phungpui nuin a chil sur sur ka nge kha fangra umm a rah em umm hei hi fangra rah a nih chu fangra rah bawk kan buh hi a then hi a keh ve tawh a a then chuh-- a la tul lo va a nghapui mai ve tan a a nih chu a hrang hrang hi tam a ka hre teh duah lo an kalpilh tak lo ho kha chuan an tuam hma deuh a keini chuan kan tuh tlai a. dawn fawh rah in hmu duh em dawn fawh rah in hmuh duh chuan dawn fawh bulah kan ka la ang ka lang aw vawiinah kan lo haw ang pakhat umm hei hi lo mu tel a pakhat chuan hei lai hi pakhat rawn uai leh tan nel nel a hma step erawh ka uai nel nel a tih kha hmu a chawnpawh pawh an uai nel nel mai umm hei lai hian pakhat umm a thu nge ding umm a awm dan dan a ni mai sawi duah lo ang saw dahpawh sawn a dang ala awm a hei lai mi hi chu an sei deuh hei hi kan lawh haw tur umm. Solar sawn then awm a nei bawk ta mawm. Chuan tun kum hi keini leh keini lo ang takin bohte hi ka tawh khat e kan ti ve khang khar ang a. Chuan saw lai saw ka ute lo a ni bawk a. I lo bye bye dawn em. umm eh a buh kan tih lang ve lawk pawh chuan lo ah kal ve lo lo ang a hawk e tah thawh phun te chu ni leng a awm ang a mawni eh chuan hei uih te nu kan hmarcha buk oi ha i buh kha a tha lai awm chhun a mi kha kha umm nangmah angin an no an dum hlap. Ma buh pawh hi a dum hlap chuan a no e an tia mihring pawh a dum deuh hlap kha chu an no a ni mai nia chuvangin bawi pawh a no hlap hek aw hlep no chuk a nih chu vaimim pawh hi sazu in a ei ve tho. Susu a par kha a par su tur ni lo khatin mi bank deuh mah che ka thlawh bo san daih mai tur chu nia khilai khi kan tham heta tang chuan tham pawh aw lo ngawi la ka thil ka sawi dawn lo aw sawi rawh saw saw la in lo chho te saw la la ti khan ih ka u in zirtir tun hna min thawh san leh thusa ka lo enkawl hi. Patling pahnih a enkawl dawn hian a ni la. Ke aiin sawi tur engah zawk daih ni kha aw. Ai khi thlam chak hnim te. Ka sawi ve tawh dawn lo. A ngawi rawh thlam chak hnim te khi ka thlawh tur a nia i ka indaih lova ka u hi fel em em min thlawhpui char char a kar hnih min puih nan nia tia tih ka sawi ve tawh thawn alawm mawni aw ka pui che ka sawi lang ve la aw ka la sawi dawn aw helai tang chuan kan thlam khi a lang te ka tihawm zia chu a zau ve khat tihna. Chuan a sawi tak ang khan min pui a fak chawp pawh hian ngailo ni hi chu maw mahni hian an infak nghal zawng zawng a fak kher pawh hi ngailo nia a fel ve lutuk ni chu hei a fel na lai a sawi let ding thawk kha a ni umm hna kan han thawk dawnge aw. Pawimim si lai. Oh, oh, hei bak si lai an nei, nei lo tam tak an lo tuk hei vaimim si lai. Ni mai. An la nei vek kher lo, bun an nei vek lo hei hi. Nau pang si lai ata na vaimim si lai an hon sak ang chin. Vaimim nau pua. Oh, man lai nau pang toi sa ni hi ti la. Ati chu atong thei sia mo soi tuak lo mai ang. Alo soi tam man zok se bok sia. Khu akal chur chur khu. Khaw khaw lai te khu kan lo mawng a nia maw, kan lo mawng atang hi chuan kan thlam chu a lang te a, lang pawh lang pha loh a nih chu aw a lo sawi ve hman zêl a ni khin a amah khaw a ni lo ve tawh loh se lang pha miau hek lo mah se duh tawk ang ka tawrh thu leh tawh dawn khaw lai khu maw kan lo mawng e heu helai vawi hming chu an va duh âwm teh teuh ve ei tlâk âwm tawp si lo. Aww hei hi hlo ni en a nih chu lo zai kher suh hlo ni en ania engtin emaw a zik apiang hian hlo eh a zik kha ni ni lam hawi apiang in a thle kawi thin a zik hi ni lam hawi apiang in a thle kawi thin ni lam hawi ilo ni awmna lam hawi apiang in a thle kawi thin ni lam hawi apiang in a ni mai e ni awmna lam hawi apiang in. A awm loh na ni chu a awm theih a. Aw chu vang tak reng chu lo mawle ka tih reng ka sawi tawh lo vang ni lam hawi pawh nilo ni awm na ni awm na lam hawi apiang in aw a va mak min aw hnial zet lo la awi sawi dan kha dik lo video in ka lak ve hi lo hnial tawh suh a ho lutuk thu dik chu thu dik ui ha lo ni en ani tak mai ni a duh na lam lam hawi rawh se lo ni en ni lam hawi apiang in aw a duh na lam lam hawi rawh se duh leh tha lam pawh hawi se lei lam pawh hawi rawh se lo ni en ani hi lo ni en. fang hma la tuai awh tuai tawh a tuai ni tawh chiah si lo la tai chiah si lo tawng phelh phawng zet a helai hi a tuai a tuai ni lo in a tuai aw fawng hma tuai a awm ngai lo nia fawng hma tuai.